Ааспыт хаһан да төннүбэт, ону хасыһан туһа суох. Ааспыт аастаҕа диэн өйдөбүллээх дьон хомойуох иһин билигин үгүс. Ол эрээри устуоруйа хатыланар диэн аан дойду бастаахтара мээнэҕэ эппэтэхтэрэ. Хас биирдии көстүү, быһыы-майгы түгэн хатылана турар адьынаттаах. Ол киһи-аймах айылҕаттан уларыйбат, майгыланар-сигилинэр оҥоһуута. Ол иһин эргиллэн кэлэ турар олох көстүүлэрин этэҥҥэ аһараары, сыыһаны-халтыны хатылаамаары, уруккуну ырытар, үөрэтэр түмүк оҥостор буоллахтара. Ити өттүнэн Саха сиригэр буолбут гражданскай сэрии билиҥҥи кэмтэн көрүүгэ киһини толкуйдатар өрүттэрэ үгүс. Хаҥалас төхтүрүгэр гражданскай сэрии икки улахан событиета буолбута. Хаан тохтубут сирэ. Тоҕуһуон сыл анараа өттүгэр тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэк кыһыллаахха колун тутар алтыс күнүгэр Куллатты үрэҕэр Саха губерниятын сэбилэниилээх күүстэригэр көмөҕө кэлэн испит Нестор Каландарашвилини тоһуурга өлөрбүттэрэ уонна кини ыстаабын кыдыйбыттара. Үс ый буолан баран бэс ыйын онус уон биирис күннэригэр Төхтүрдээҕи кыргыһыы буолбута. Ааспыт сайын бу икки событиелар буолбут сирдэригэр улуус кыраайы үөрэтээччилэрин эспэдииссийэлэрэ үлэлээбитэ. Чинчийэр үлэни историк үөрэхтээх улуус дьаһалтатын үлэһитэ Николай Макаров сүрүннээтэ. Икки эспэдииссийэ түмүктэрин ырытыһар кэпсэтии бу күннэргэ Төхтүргэ буолла. Онон киинэбит бу эргин буолбут гражданскай сэрии туһунан олохтоох дьон уостан-уоска бэриллэр кэпсээннэрин түмүүгэ холонуунан уонна кыргыһыы буолбут сирдэргэ сылдьан оччотооҕу быһыыны-майгыны сахалыы анаарыннан буолар. Прокопий Романович, хана хыппыттар диин? Уорыттыр уону беттиги хыппыттар. Бу үрэх да, бу Төхтүр нэһилиэгэ, куллаты ытык сир. Олохтоохтор билигин даҕаны кыра аайы үктэммэт сирдэрэ. Ити ытык сир, кырдьаҕас сир, олох дьэ таххан хаһыытааман ыһыытааман диэн. Ону була биһиги хотон бара буолах үөмэн үөмэн мүт таххалбыт дьэ хаҥардакка чипсиэн кэпсэтэммиттик иилэрэтибит Маннааҕы бырааннары былыр-былыргаттан соҕуруу ытыкхайа диэн ааттыыллар. Олохсуйбут өйдөбүлүнэн ытыкхайа дьонун-сэргэтин билиҥҥэ диэри араҥаччылыы турар. Маннааҕы дьону атаҕастаабыт аньыылаах-харалаах эбэтэр тосту туора санаалаах бу хайаны туораабат. Ону туоһулуур кэпсээннэр олохтоохторго элбэхтэр. Каландрашвилины өлөрбүт сирдэрэ мантан 2-3 километр тэйиччи бар. Онно тиийэн биһиги тоһуур оҥорбут сирдэрин көрүөхтээхпит уонна кыргыһыы буолбут сирэ чопчу ханна баарын быһаарыахтаахпыт. Эспэдииссийэҕэ Дьокуускайтан чинчийээччи Николай Ржаков, Хаҥалас кыраайы үөрэтээччилэрэ Прокопий Ноговицын Петр Федотов, историк үөрэхтээхтэр Николай Макаров, Александр Худаев кытталлар. Гражданскай сэрии биһиги устуоруйабыт ситэ үөрэтиллэ илик кэрдииһэ. Саха сиригэр гражданскай сэрии хаһан саҕаламмытай уонна хаһан бүппүтэй диэнтэн саҕалаан билиҥҥэ диэри чопчулана илик үөрэтиллибэтэх бутуурдаах өрүттэр элбэхтэр. Олор истэригэр бу Нестор Александрович Каландрашвилини өлөрүү биир саамай таайтарыылааҕынан буолар. Урукку сэбиэскэй кэмҥэ кэлтэй үөрэтии уонна партийнай идеология айбардаан маннык сабыытыйалары кырдьыктаах үөрэтии суох этэ. Ол иһин билиҥҥэ диэри Сорох ыйытыыларга хоруйу булар уустуктардаах. Нестер Каландарашвили диэн кимий? Сэбиэттэр былаастара олохтонуутугар хайдах-туох сыһыаннаах, туох политический көрүүлээх киһи этэй? Уонна тоҕо кинини Саха сиригэр сүлбэ икки сыллаах қаңырбыттарай? Кимнээх уонна тоҕо өлөрбүттэрэй? Кини тыыннаах хаалбыта буоллар быһыы-майгы хайдах уларыйыа этэй?

Итинтэн атын буолуо суохтааҕа. Сэбиэскэй былааһы утарааччы өстөөхтөр илиилэриттэн өлбүт герой аатыгар туох да хара мэҥ түһүө суохтааҕа. Оччотооҕу ыччат иитиигэ Каландарашвили аата өрө тутуллара. Кини өлбүт сиригэр турар өйдөбүнньүккэ ыччат десаннара тиһигин быспакка сылдьаллара. Маннык үтүө үйэ үөскүүрүгэр олохторун анаабыт дьон аатын билиэхтээхпит, үйэтитиэхтээхпит. Төхтүр орто оскуолатын үөрэнээччитэ Айтал Лукин, учуутала Сима Георгиевна Лихановалыын Буурҕа буулдьа дьылыгар диэн Төхтүрдээҕи кыргыһыылар тустарынан матырыйааллары түмэн, чинчийэр үлэни оҥорбуттар. Онно кинилэр олохтоохтор ахтыыларын, кэпсээннэрин сүнньүнэн үлэлэрин хайысхалаабыттар, урукку сэбиэскэй көрүүнү тутуспуттар. Каландарашвили сахалары өрүһүйэ кэлбит диэн өйдөбүлү бигэргэтэллэр. Туохтан, хайдах өрүһүйэ диэн ыйытыыга оччоҕо дириҥник хасыһыы суоҕа, барыта өйдөнүллэр курдуга. Оттон билигин, билигин бииртэн биир ыйытыы үөскүү турар, маныаха биир хоруй суох. Билигин суруйалларынан Нестор Александрович Каландарашвили Кутаис губерниятыгар тыһынча сүүс он алта сыллаахха төрөөбүт учуутал семинарията үөрэхтээх. Бэйэтин интеллигеммин диэн ааттанар. Революция нина эсердер партияларыгар кыттыспыт. Тыһынча тоғыз жүз он сәтте сыллаахтан анархист коммунист. Анархистар эскадроннарын терикбит. Анархистар былааһа суох уопсастыбаны туруорсаллар. Дьон бары тэҥ бырааптаах, тэҥ социальнай тутуллаах, бары биир сүбэнэн салаллан хардарыта көмөлөсүһэн олорор буолуохтаахтар диэн өйдөбүллээхтэр. Тыһыынча тоҕус сүүс уон тохсус сыллаахтан бассабыыктар партияларын кытта үлэлэһэр. Тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ сыллаахтан Саха уобалаһын уонна хотугу кыраай сэбилэниилээх күстэрин командующая. Тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ биир сыллаахха коммунист партиятыгар киирбит. Онон манна кэллэригэр бассабыык эбит. Бу ааттаммыт үс партияттан эсердэр, анархистар, бассабыыктар хайатын ордук чугастык ылынарын устуоруйа кэпсээбэт. Сорохтор билигин Каландришвилини биир идеяҕа батан сылдьыбатах, көннөрү-баайы-дуолу, чуолаан көмүһү эккирэтиһээччи быһыытынан сыаналыыллара эмиэ баар. Сири Сибиири хаардыы хаампыт аатырбыт сэрииһити оччолорго үрүҥ бандьыыттар диэн ааттанар өрө турбут дьону хам баттаары онно көмөлөһүннэрээри манна ыҥырбыттара Ити кэмҥэ Аха эрин уобалаһын үс киһи дьаайан олорбута. Лебедев Агеев, Козлов, биирдэрэ Огупу, биирдэрэ байанай туо, биирдэрэ буоллаҕына ол совет оттон туга буоллаҕа дии секретаря. Вот. Итини Башарин бүтэһик кинигэтигэр общественное общественно-политическое положение Якутии 21-25 год ден кинигэтэ тахкыбыта. Ол онно ити дьоҥоло итэҕэйбэтин биллэрбитэ. Бу дьоннор олох Каландашвили кэлитер куһааннык сыһыаннаспыттара, көһүүннүк сыһыаннаспыттара. Кини кэлэрэ кинилэргэ үчүгэй уоҕата диэн. Ол эбэтэр бу дьон бу үс киһи алайааччы куһаанынан гражданскай рейсэ хаһыгар буолбута. Уон ынахтаах, уонтан ордук сүөһүлээх киһи кулак диэн аатырар ааттыыллар. Уонна онну киһини баайын былдьыыллар, Уну кулак диэн ааттааннар кинини туохха игин даҕаны хаайга игин дуогохтон сөбөбүт диэн ити улаханнык сахалары долгутар онто хылтааннар ити ити Семен Михайлов игин хитинтен хылтаан ити хитинне утары турар ди Лебедскай былаас утары. Сүрдээх хабырдык сыһыан аһаллар эбит боростуой норуокка. Лебедев, Агеев, Козлов Саха сирин олохтоохторун барыларын имири эрэ эстэххэ бандьыыттааһын урайы диэн санааны тутуһаллара оччотооҕу докумуоннартан көстөр. Маннык уустук кэмҥэ сибирскэй диэт кэлэн бэрээдэги олохтуохтааҕа диэн буолар. Хайдах-туох сорудахтааҕын таайыахха эрэ сөп. Каландарашвили этэрээтигэр сүүстэн тахса киһи, ол иһигэр бэйэтин кытта мэлдьи сылдьыһар Кавказ сэрииһиттэрин этэрээтэ бааллара диэн суруйаллар. Билигин бу быһылааҥҥа сыһыаннаах сыыппаралар араастаһаллар. Каландарашвилины өлөрүүгэ сыһыаннаах биир да докумуон билиҥҥэ диэри көстө илик. Дьон быстах-остох ахтыылара эрэ бааллар. Төхтүр олохтооҕо Платонов Егор Иосафович бу быһылааҥҥа сыһыаннаах ахтыылары олохтоохтортон хомуйан, туспа паапка оҥорбута. Кини тыыннааҕар тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуһунаҕыс сыллаахха кэпсээнин баран устубуппут. Егор Иосафович Каландарашвилины бандьыыттар өлөрбүттэрэ диэн эппитэ Маннык хайа курдук сир баар. Өрүскэ суол онон барар. Онон ханан да икки өттүгэр ханан да үстүөс өттүгэр куотар сирэ суох кыайан Оннук дириҥ үрэх устун өрүс туорынан барар сир баар. Ону ол буолан түбэһэннэр мандьыыттар илинтэн ити Арасулодаттан кэлбиттэр. Сөп диэ. Олор кэлэннэр эрдэ ол хоҥмутун билэннэр онно тоһуйаннар ол туох сири билэр буоллах мандьыыттары урбулар билбэт буоссуктарда инньэ үөһээттэн ыла эккирэтэн кэлбиттэр ити карандашыбылы а то үөһэ өлөрүөхтэрин онно табыгастаахыр хуох буолан ол бу манна кэлэннэр ол ситэннэр дьэ өлөрөллөр дьинна мандьыыттар буолла Бандьыыттар бандьыыттара буолла саамай кыахтаахтара саамай дьулуулара аҕалар буолла бандьыыттар Каландарашвилины бу маннааҕы сэбиэскэйдэр бэһэлэрэ өлөрбүттэр дии куораттааҕылар ээ уох бандьыыттар өлөрөн туралла Каландарашвилины төхтүртэн Кибииккэҕэ тиийэн илдьэн испит

Часть раненых привезли сюда, в Тектюр, а часть увезли в Якутск. Бу Шүпүлүк уула тоһууру өрүс уҥуортан кэлбит бандьыыттар оҥорбуттара диэн аҕата кэпсээбитин эппитэ. Бандиты были не здешние, они были заречные, вот из-за реки. А в то время дорога вот только одна была, да? Они шли по протоке.

Бандьыттар диэн оччолорго сэбиэскэй былааһы утары турбут дьону ааттыыллара. Урукку өйдөбүлүнэн онно хаалынньаҥ ойдөөх санаалах дьон түмсүбүттэрэ диэн буолара. Дьиҥинэн кинилэр бассабыыктар былаастара олохтоох дьон интэриэстэрин көрөрүн, Кинилэри кытта аахсарын туруорса сатаабыт, былаас сыыһатын-халтытын утары саа-саадах тутан охсуһарга күһэллибит дьон этилэр. Кинилэр үөрэхтээх, киэҥ билиилээх, көрүүлээх бэйэлэрин кэмнэрин чулуу дьонноро. Каландаршвилины өлөрүүгэ ким кыттыгастааҕын туһунан бастакы сабаҕалааһын Кинини кыһыл террору утары турбут бастаанчыстар бандьыыттар өлөрбүттэрэ диэн. Нестер кэллэҕинэ кыһыл террор өссө күүһүрүө диэн санааттан бу таһуур оҥоһуллубут буолуон сөп. Иккис сабаҕалааһын. Бу тоһууру оччолорго Саха губерниятын салайан олорбут үс киһи, губерния бюротун сэкирэтээрэ Лебедев, Губчака бэрэссэдээтэлэ Агеев уонна ревтрибунал бэрэссэдээтэлэ Козлов тэрийэн оҥотторбут буолуохтарын сөп. Агеевтаайыннаах туохтааннар арааран баран кииннэ оҥороннор, пландычуйнуй өлөрөн бараннар, Үрүүннэргэ балыйаннар күүстээх хамсааһын оҥороору икки боппуруоһу быһаарары гыммыттар дии. Бастатан туран, үрүүннэри олохтоохтору били хам тутарга диэн иккиһинэн буоллаҕына бэйэлэрин ааһа былаастарын биэримээнэ ол киһини олоҕурарга диэн. Үһүс сабаҕалааһын Каландарашвили сэрии бөҕөтүн ааспыт сири-дойдуну кэрийбит мүччүргэннээх сырыылары сылдьыбыт аҕай киһи ол аҕыйах саха бандьыыттарын ситэ аахайбатаҕыттан тугу гыныахтарай диэн сэниир санааттан сэрэҕэ суоҕуттан манныкка киирэн биэрбитэ диэн

Маны тоһуйар киһи кэпсээн турар ол. Дьаам киһитэ бэйэтэ. Уонна эппит, кинилэр миин көрүстэхтэрэ бу бэргээбинэн улахан баайы куобах бэргэһэлээх эбит, бэйэтэ дааны куобах ол хаба быраатылаайым диэбит. Ол улаханнык аҥарара эбит. Хаба быраатылаайым диэбит. Накрой шапкой диэн. Кус миити куота аллалла ханна баар үһү миэннэн кэпсээбиккит диэн курдук. Ити Иркутскайтан бу төхтүргэ дылы кими да олох көрсүбэккэ кэлэр буолла. Туох да суох. Ол аата кини сэрэҕин сүтэрэр. Эрэҕин сүтэр бит. Аны төхтүргэ манна оскуола дьиэтигэр хоноллор кинилэр орудиялаахтар, аллааттардаахтар, разведка тэрээктэрдаахтар. Ол онно олохтоохтор дьаамсыктар эмиэ эппиттэр. Хайаан да тоһуйуохтара, Бу биир иһир хаалла диэн Дьокуускайга дылы. Кинилэр хайаан да тоһуйуохтаахта олохто олохтоон билэр буолла дии. Ол анараңылар өрү хумуорна иһин кэти кэтаан испиттэр. Ону күүрдүөххээн разведканы биһи куттанабыт диэн этэллэр эбит өссө. Олохтоох дьамсыктар тоһуур буоларын сэрэйэр билэр курдуктар эбит. Сорохтор аккаастаммыттар. Ол онно биэс саха дьаамсыга эмиэ өлбүт. Биэс саха киһитэ. Харин, икки Соколовтар, Лобанов уонна Иванов диэн дьоннор. Туох сорох сирдэргэ суруйбуттар, он икки дьаамсык баарбыт Владимировкаттан, Табаҕаттан, Төхтүртэн диэн, онтон сорох сирдэргэ буола тоҕус диэн. Онуттан ити сыппаралар мэдьити хамсыы тураллар, киһи олох чуолкайын быһаарбат. Холобур, Алтон киһи өлбүтэ дииллэр. отут түһэрбитэ дииллэр. Онон биһиэхэ тиий ыараханнардаах, ону хайдах да кэлэн булбаппыт сөп. Чэ, кэлэн баран кини тоҕо эрэ суолта биэрбэтэх буолуох чугаһаатын дии санаабыта буолуо да хайдах да буолsun үс чааһынан тиийиэхпит диэн олох хайдар оннук эрэллээх баайдык сананан кинилэр олох баран, баран испиттэр. Төрдүс сабаҕалааһын. Бу тоһуур кэнниттэн тута губерния үс тутаах салайааччытын Лебедевы, Агеевы, Козлову дуоһунастарыттан устубуттара. Кинилэри бу Саха сиригэр кыһыл террору аһара күүһүрдэн бандьыыттааһыны тэниттилэр диэн буруйдаабыттара. Быһыы-майгы сытыырхайыыта, олохтоох дьон саҥа былаастан тэйиитэ кинилэр сыыһа-халты дьаһаныыларыттан таҕыста диэн буолта. Бу дьон салайар адьынаттарын сөбүлээбэт, атын көрүүлээх дьон Оччотооҕу былааска эмиэ бааллара. Онон бассабыыктар бэйэлэрин ыккардыгар сыһыаннарын быһаарсалларыгар Нестор Каландаришвили сиэртибэ буолбут буолуон эмиэ сөп. Уруккута анархист киһини бэйэлэригэр ханыылыы туппатахтара биллэр. Эребилэ суох анархиһы дьакыйаллар, эбиитин наһаалаабыт үс чикииһи суох гыналлар. Бэһис сабаҕалааһын сахалар айылҕаҕа сүгүрүйэр, айылҕа күүһүн итэҕэйэр, билинэр дьон буоларбыт быһыытынан бу төхтүрдээҕи тоһуурга киһи көннөрү өйүнэн быһаарбата эмиэ баарын билэбит. Соҕуруу ытыкхайа дьонун-сэргэтин раҥаччылыы турарын билинэбит. Ол да быһыытынан ыраахтан биһиги олохпутун айбардыы, күүс өттүнэн салайа кэлэн иһэр дьону ытыкхайа аһарбатах.

Хантах хайдах сэриилэспитэ тугу гыммытын биһи олох тушчанын тугун да билбэппит. Ол ханан сылдьыбытын биһи билэбит. Да Монголиянан, да Владивостогунан, дэгин, да элбэх элбэх сэриини сэриилэспит киһи. Онон онно киниэхэ аналлаах памятниктар хин бааллар эбит. Ити Иркутскайна нигин манна нигин да онон би манна мен наһалаханнык механабар кини өрө тутатыр туох ол булуйу. Повар

Тоһуур оҥоһуллубут сирэ төхтүртэн тоҕус километр тэйиччи, үрэх үрдүгэр баар. Онно өйдөбүнньүк билигин да баар. Олохтоохтор этэллэринэн, өйдөбүнньүк тоһуур сириттэн арыый даҕаны бэттэх, көстүүлээх сиргэ туруоруллубут. Байыаннай үөрэхтээхтэр этэллэринэн, каландарашвилига оҥоһуллубут тоһуур эҥкилэ суох. Табыгастаах сиргэ, тоҕоостоох кэмҥэ. Уруккуттан сахалар тоһуурга үчүгэйдэрин байыаннайдар бэлиэтииллэр. Бу манан дьаам хоолунан ол боротуоханна кэлэн баран бу манна намаһах сиринэ бу манан ааһаллар. Бу икки кыраҕаска манна сылынна. Бу диэки өлөрбүттэр. Анна Силин бу диэки өлөрөр.

кыахтарын толору көрдөрбүттэрэ. Каландаришвили хаһан да кэһиллибэт өстөөххүн сэнээмэ диэн үгэһи тутуспакка буорайбыта диэххэ сөп. Эспэдииссийэ кыттыылаахтара тоһуур буолбут сиригэр оччоттон ордон хаалбыт буулдьалары көрдөөтүбүт. Орто сибиниэс дорубуйнук буолуйдут туманна. Ябна туох баттах батта. Арестие баттах батта.

Буулдьалар сыппыт сирдэринэн сылыктаатахха ытыалаһыы манна буолбут буолуон сөп. Оччотооҕу тоҕо бандьыыттааһын повстанчество диэн ааттанар былааһы утары туруулар буолбуттарай? Маныаха бассабыыктар партиялара соҕотохтуу былааска тахсыбыта айбардаан олорбута уонна атын партиялары туораппытын ааһан кинилэри сойуоласпыта төрүөт буолбута уонна эйэлээх олохтоох дьоҥҥо кырыктаах сыһыан олохтоммутуттан итинник буолбута диктатураны утары бу кэмҥэ каландарашвили курдук личноһы өлөрүү кырдьык даҕаны былаас өттүттэн толкуйданыыны үөскэтиэхтээҕэ маннык эрэ дьаһанан былаас болҕомтотун тардыахха сөп этэ Нестор Каландарашвилины өлөрүү кэнниттэн олохтоох былаас ыытар бэлиитикэтигэр уларыйыылар кырдьык тахсыбыттара, кыһыл террор уҕараабыта олохтоох дьон үөһэ тыммыттара. Өрө туруу утарылаһыы эрэ баар буоллаҕына, былаас бэйэтин бэлиитикэтигэр уларыйыылары киллэрэр үөрүйэҕэ билиҥҥэ диэри тиийэн кэллэ дии. Онон ааспыт ааспат Каландарашвили өйдөбүнньүгэ кинини эрэ үйэтитэр аналлаах буолбатах, ол бутуурдаах кэми эмиэ кэрэһэлиир. Хайа баҕарар утары турууга үһүс кыттыспат буола сатыыр өрүт эмиэ баар буолар. Холобур, ол Үрүҥ Кыһыл диэн арахсан киирсиигэ олохтоох дьон барахсан тыыннаах хаалар эрэ туһугар кирийэн сылдьаахтаабыттара. Мөлтөх соҕус таҥастаах саха дьонун тутан киллэрэн допростуура үһү. Строд диэн киһи. Ону алдьаххай онно олох хахалар сордоохтор буоллаҕа дии. Бу дойду диэннэр алдьаххай куттаналлар үһү. Эһэм тохтоторо үһү. Мин эһэм урут элбэх сэриигэ ыһыллыбыта үһү. Ол тохтоторо үһү. Наһаа бардыргыла, еще аргы иһэ иһэрдэ-иһэрдэ Тутугура туохтуллара буолуо буоллаҕа дии. Ыйыталлара буолуо. Ол аҕам кэпсиирин истэбин. Эһэм мин кыра дьахпынын өлбүтэ. Ону Чыбырык Байкалов туох эрэ диэн эппитэ диигин дии. Аҕаҕар эппитэ да эһээҕэр. Эһэбэр эппит үһү. Эн кыһыл кэллээнэн самоваргын туруор. Кими даҕаны туохтаама туох Мараарыма Үрүҥ кэлээнинэн үрүҥҥэ самоваргын туруор. Барыларын кытта үчүгэй буол диэн сүбэлиирэ. Кыһыл кэлээнинэн кыһыл буолаллар, бандьыыт кэлээнинэн бандьыыт буолаллар. Биир туоҕу өйдөөбүтүм диэн били Дьааҥҥа туох бааһынайдар олохторугар биир бааһынайа кэпсэппиттэрэ буоллаҕына били куобах истээх суорҕан сириэһиннээх буолар буолбат да үксэ кыһыл өҥнөөх буолар дии онон бала дьаам ол дьаам киһитэ буоллаҕына күрүөтүгэр таһаараннар үрүҥнэр кэллэхтэринэ куобах өттүнэн ыйыыр кыһыллар кэлбит буоллахтарына кыһыл били биэтэстээх өттүнэн ыйыыр эбит ол иһин буоллаҕына Чекаловка уонна Бараһыылга баар били Харыйалаахха баар актыбыстарыгын били дьаам диэкки тахсыбаттар эбит Оннук эмиэ бэйэ-бэйэлэрин маннык билсэр сигнал билсэллэрим ол чахчы буолуохтаах диэбит. Саалаах киһи эр буолла даҕаны биһини оҕолору уолаттары уонна били эр дьону барытын кистээн кэбиһэллэритэ диэн. Биһигини хотоҥҥо киллэрэн күкүүргэ угаллар уонна убайын икки убайдаах Ону кытта отунан уган кэбиһэллэр, эр дьоннору үүрэн кэбиһэллэр, дьахталлар уонна оҕонньор эрэ хаалар эбит. Ону кыһыл буоллун, үрүҥ буоллун, ону араарбаттар буолла дии. Кэлэн онно чэйдээн, туора үссэнээн иһин наар бараллар эбит. Саха дьоно маннык бары сэлиилэстэхпинэ истэн хаалыахпыт диэн. Күкүргэ саһан тыыннаах хаалбыт үгүс буолуохтаах. Онон сороҕор иччи киирсиһэр күүскэ кыбыллыбакка күкүр диэкки барбыт ордук. Ол эрээри Тоһуурга да тахсарга күһэйэр түгэннэр эмиэ үөскүү тураллар. Каландарашвилини өлөрүү кэнниттэн үс ый буолан баран, Төхтүргэ улахан кыргыһыы буолбута. Кыһыллар этэрээттэрэ повстанчестары кытта ытыаласпыттара. Ол күнү санатар сирдэр Төхтүргэ билигин да бааллар. Учууталлар Сина Лиханова уонна Родион Захаров ол бэлиэ сирдэри көрдөрдүлэр. Бу көстөр уһаайба иһигэр уус дьиэтэ турбут эбит. Дьэ бу уус дьиэтигэр туран бандьыыттарбыт туох баар сылабаардарын барытын тутан ылаттаан, былдьаан ылаттаан уус дьиэтигэр аҕаланнар буулдьа куталлар эбит. Тохтор оччолорго сүүрбэ икки сүүрбэ үс ыал олорор дьаама этэ. Бу киин уулусса оччолорго баара. Билигин Каландришвили аатын сүгэр,

Садрин Владимир диэн киһи бу манна чугас олорор, бу эргимтэ олорор. Ол оонньуу сылдьан били боппуолдьатын иһиттэн ыстык булунулар. Ол ол дьиэ боппуолдьатыттан. Оскуола боппуолдьатыттан да. Ол аата оскуола боппуолдьатыттан. Ол били туох Каландарашвили кэлэн тохтоон ааспыт сириттэн дьэ бу маннык ыстыыгы булан ылар. Ол аата Манан бу диэк эргин сэрии да буолбутун этиэххэ сөп уонна манан кыһыллар даҕаны үрүҥнэр даҕаны сылдьан ааһар сирдэри этиэххэ сөп буоллаҕа дии. Тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ икки сыл бэс ыйын онус уон биирис күннэригэр буолбут Төхтүрдээҕи кыргыһыы Каландарашвилины өлөрүүнү кытта ситимнээҕин, иэстэһэр соруктааҕын дуу суоҕун дуу туһунан билигин этэр уустук. Ото биһи дьоолдьо били пушкабыт ытааһынан, дьэ ураа хаһыы бөҕөтөнөн кэбистэҥҥэ били киирэннэр олох ньычча сыккардыар кинилэри туһутан кэбиһэллэр. Хам тутаттан кэбиһэллэр бүттэ. Оччолорго официальнайдык сырдатыллыбыт чахчылартан уратыны соһуйуох иһин олохтоохтор кэпсээбэттэр эбит. Олох сэрии буолбута дииллэр. Ол гынан баран деталларга олох кирбэттэр. Иэдээн этэ дииллэр. Ити кыайбыттарын-хоппуттарын кэнниттэн дьэ били сүтүктэрин ийэм барытын ааҕан суоттаан игиннээн бараннар дьэ нэһилиэнньэни кытта кэпсэппиттэрэ аны иһин кытаанах хос кэпсэтии буолуо буоллаҕа дии кытаанах бириэмэ уонна устунан мэнэк чып-чап диэбэк гына кэпсэппиттэрэ оннук кэпсэппиттэр дьон бэйэтэ кэпсээнинэн һин ону маны булаллар эбит затвор игин диэннэрин сөп туох буулдьа гильзаларын игин булаттыыллар эбит Ону ол курдук ким да наадайбакка аахайбакка бүтүн үүтэ быраҕылдан кээһэнэн хаалан хаалбыт. Сорохтор түпсүлэринэн ол огупуулар кэлэн бэлэрэ хомуйбуттар диэн олох тугу да хаалларымаары хомуйбуттар дииллэр ол кэнниттэн биир туох эмэ хаалан сөп була ханна эрэ олох барытын хомуйбат була отто бээлэрэ хомуйбуттар диэн бата онно дэриэбинэ дьоннорун хомуттарбыттар диэн кэпсэнэ уонна били илдьэ барбыт онон дэриэбинэ дьоно бэйэлэрэ хомойбут буоланнар ханна эрэ тугу эрэ хаалларыахтарын сөп гынан баран ол көрбөккө хаалбыт эрэ туох хаал дэриэбинэ дьоно обычно честная баба буолла ол иһин бартын хомойбут буолуохтаахтар ол сэрии кэминээҕини туоһулуур дьиэлэр билигин даҕаны төхтүргэ дьон бас билиитэ буолан тураллар туох барыта көмүскэллээх буолуохтаах Олох үчүгэй өйдөөх-аналаах инникитин көрүнэр киһи итини туохтуоххайыҥ эрэ диэччик. Оттон ыксыылара били олороллор наадыйбаттар буоллаҕа дии. Киһи сэргэ билигин былыргыны наһаа оннук хасыһа бара сатаабаттар. Ол гынан баран ааҕар, билэр, көрөр интэриэстээх дьоннор итинник дьиэлэрдээх эбиппит интэриэһинэй баҕайы дьиэлээхпит иһин диэн туохтууллар. Специально итиннэ үлэлиэххэ наада. Төхтүр түҥ былыргыттан саҕалаан бу гражданскай сэрии кэмигэр тиийэ баай устуоруйалаах сир. Ону туоһулуур, көрдөрөр туохтаахтарый? Каландарашвилига уонна Төхтүр кыргыһыытыгар охтубут кыһыл буойуттарга анаан сэбиэскэй кэмҥэ туруоруллубут өйдөбүнньүктэртэн ураты тоҕо эрэ туох даҕаны суох. Улууска биир өйдөбүнньүк наада. Памятник Ол онно кэлэн биһи мустан ол кэмнээҕи ол кэми ахтар, саныыр буолларбыт үчүгэй буолуо этэ. Оҕолор бу төхтүр оскуолатын оҕолоро эмиэ бэйэбит деревня тутан үчүгэй ырытыахпытын, хайыахпытын Элбэх археологическай туохтар раскопкаларын оҥортуохха диэн аатын Гражданскай сэрии курдук бутуурдаах, иэдээннээх бу орто дойдуга суох буолуохтаах. Хомойуох иһин, маннык сэриилэр ааспыт эрэ кэмҥэ хаалбаттар. Аныгы кэмҥэ эмиэ хардыылаһаллар. Ол иһин ааспыты-буолбуту өйдүөхтээхпит, түмүк оҥостуохтаахпыт, хатылаабат курдук. Ааспыт ааспат.